ברסלב'ע חסידות, זאג, שעם זיך נישט, נו. מ'קען טון וואס מ'וויל, יא? מ'פארט אויף אומאן, מ'קען טון וואס מ'וויל, יא? אלעס די אייבערשטער, מ'קען טון וואס מ'וויל, מ'דארף נישט דאווענען, מ'דארף נישט לערנען, מ'לייגט זיך ארויף א סטיקער אויף די קאר. נא נח, מען האט א קייטל, א ברסלב'ע קייטל, נא נח, עפעס א כ'ווייס וואס, אדער מען טאנצט אויפן גאס, וואס איז ברסלב'ע חסידות? וואס איז ברסלב'ע חסידות? מען פארט יעצט אויף אומאן? און צענדליגער בחורים דא געווען מוצאי שבת זענען אריבערגעקומען בחורים פון פון ישיבה דא א גאנצע נאכט זיך מיך אויפגעהאלטן ביז פינעווע פארטאגס זיי האבן געוויינט זיי ווילן פארן צום רעב נסיון און זייערע עלטערן ווילן זיי הרג'נען אז זיי פארן פארוואס זיי זענען גערעכט די עלטערן ווי דו גייסט ארויף סער אומאן וועסטו הערן מוזיק אויפן גאס מען שטייט מען פילט שוין אומאן יא דאס איז אומאן איז דאך נארישקייט קענסט דאך גיין ווי דו גייסט ווי צווישן גוים קענסטו פילן אומאן דאס איז אומאן. וואס איז אומאן? וואס איז ברסלב? מוזיק אויפן גאס? איך שטעל דיר צו קוקן אין די כל העולם כולו נאכן זומער, און יעדער קעמפ מען זוכט זיך צו מאכן אקטיוויטיס פאר קינדער, מען האט שוין אלעס געמאכט, וואס קען מען טון? איין טאג איז אומאן, מען ברענגט א טראק, מען לייגט ארויף ספיקערס אויפן דאך, צוויי דריי מדריכים טאנצן אויפן טראק מיט די ציצית אינדרויסן, מען טיילט אויס פאר אלע קינדער ווייסע קאפלעך, דאס איז אומאן, סאו מענטשן קוקן וואס משוגע, ראש השנה, ראש השנה די הייליגסטע טאג פון יאר, זאל מיין בחור גיין האצקענען? זאל מיין בחור אנטלויפן ערגעץ אין די שווארצע רוחות? וואס איז ברסלב'ע חסידות? האט דער רבי געזאגט, דער רבי איז אריינגעקומען אין שטאט ברסלב וואוינען, און דער רבי געהאלטן אינמיטן מאכן קידוש, יום השישי און די בעכער האט זיך אויסגעגאסן, האט דער רבי זיך אנגערופן, היינט האב איך איינגעפלאנצט ברסלב'ע חסידות, ווייל דער רבי האט נישט געוואוינט אין ברסלב לענגער ווי ער האט געוואוינט אין א צווייטן שטאט, ווי דער רבי האט געוואוינט פאר ברסלב? מעדוועדיווקע, אויב דו קענסט עס נאכזאגן, ווי דער רבי האט געוואוינט פאר מעדוועדיווקע? באסיאטן, וואס איז געווארן ברסלב'ע חסידות? וואס איז נישט מעדוועדיוו? ביסט א מעדוועדיווקער? ביסט א מעדוועדיווקער? וואס ביסטו? ביסט א סיאטענער? וואס ביסטו? וואס איז ברסלב'ער? דער רבי האט געזאגט ס'האט זיך אויסגעגאסן דער בעכער אין ברסלב, פון היינט און ווייטער וועט מען אונז שוין רופן א גאנץ לעבן ברסלב'ער חסידות. האט דער רבי געזאגט וואס איז ברסלב? שטייט אין א פסוק. אז דער משיח העט קומען והסירותי את לב האויב מבקרבכם, כ'וועל ארויסנעמען פון ענק ענקער שטיינערע הארץ, ונשאתי לכם לב בשר, און איך וועל אונק געבן א פליישיגע הארץ, אז דער רבי האט געוואלט דאס אריינברענגען אין אונז, אז אונז זאל מיר זיין הארציגע מענטשן, הארציגע מענטשן, האבן א געפיל פאר א צווייטן, זיך פרובירן אריינצולייגן אין יענעמ'ס מצב, פרובירן טראכטן וואס יענער גייט דורך, און וויאזוי זאל איך רעדן צו יענעם, און וואס זאל איך טראכטן פון יענעם, און וואס קען איך העלפן יענעם, און וויאזוי קען איך ארויסהעלפן יענעם, נישט וויאזוי קען איך אונטערגראבן יענעם, וויאזוי קען איך חוזק מאכן פון יענעם, וויאזוי קען איך לאכן פון יענעם אין בעק פון יענעם, לאכן פון יענעם איז דאך נישט קיין קונץ, ווייל מען לאכט דאך פון דיר אויך. מען לאכט דאך פון דיר אויך, דאס איז נישט קיין קינד צו לאכן פון, וויאזוי קען איך יענעם העלפן, יענער קען זיך נישט צוזאמנעמען, איז א שלמזל, וויאזוי קען איך אים העלפן, דאס איז די שיינקייט פון א איד.